kpakple srɔ̃ɖenyawo, ƒomenyawo yi ke le Yawe Mawu ƒe mɔ dzi me. Ke ɣeyiɣi yi ke míesrɔ̃ nu tso wo dometɔ aɖe ŋutia, eƒe ŋkɔ le adze nenema. Ke le ɣeyiɣia me etɔe nye eŋegbea. Nye degbe ŋegbe, nye gbɔgbɔme kple kodzogbe ƒe dzeside, nye kple wɔnyela dome ƒe kaƒodzesi gbãtɔ, nye ŋutikɔkɔe, nye bubu kple nye dodoɖedzi. mada ɖe edzi ahazãe ɖaa. Ŋkɔnyee nye lmmm esegbe. Tanya le ʋeyiʋi me ye ye nye míede gbe ŋe gbi zazã nyuie. Ʋe aɖewo yi li enye egbe bubu ɖe tsɔkɔ tsaka míede gbi ʋe aɖewo yi li la enye degbi ŋutɔ tatɔtrɔ agbo alo mazamazã le enyagbe nyuietɔ me alo le nuƒo nyagbe wɔwɔ nyuietɔ me ʋe aɖewo yi. Ke nyati eve yi ke ŋuti míle ŋku le ge ɖo asɔ nu tso eŋuti ye nye asi miamia kple asi minyaminya, miasi kple. nyinya asi ne wobe wo mia nanea mía wonya si le nyagbe ye ma mia sia le yɔyɔ gbeɖiɖi nua ele eve. Ne wobe wo mia si. le nu ƒoa nua, ne le to ɖe eŋuti to vovo vi aɖe mia si fie be ame aŋe asikui ƒu me ali emie nya si asikuiwo me mie emie abe ɖe mefe kɔ o. Ɖeka ye ma eye le asi miemie ɖeɖe dze hã ma ɖeka hã ye nye. mia si, mia si. Le go ye mea, enye asibaya wɔwɔ ali, mia si. Enye asi kui ye woŋeŋe ƒu asi ƒuɔ me yi ke didi abɔɖola ma ɖe gbɔa alo vevitɔ ame gbɔ koŋ amia si amia li. yi ke nye ami ameyɔyɔ ƒe mɔnu ƒe dzesi yi ke wozã si ko enumaƒomaƒo atsɔ akɔ yɔ ame yi ke nye ameyɔyɔ. Miasi, ameyɔyɔ ta wogblɔna be o womia si asime si. Wanyime ke me mia si ta nenye be woyɔ ame aɖe be neva mite ŋu gblɔna ne menye kokoko wo asi nye mie le wɔwɔ me alea hã mite ŋu gblɔna alo wote ŋu gblɔna be womia si amie bene woaku nu gɔme kpli. Akpa evelia nye mi nya kple asi. Ne womi nya nana efia be wotrɔ afɔ nua nyi dzadzadza de xa ɖe ne nua ye ko wodzo dze edzi zi ɖeka le eƒe nuɖeɖi me alo wolée zi ɖeka wodo ɖe edzi kpoyi le eƒe nuɖeɖi me fia be womi nya ade nono egbe be wote mi nya ade nono o. Woɖiɖi eti yoyome de xa ɖe eŋuti fia be womi nya. ta le go ye mea na wo be womi nya asia. Nye meke ɖe ŋegba aɖeke ŋuti be womi nya asi o. Zi geɖe ame aɖewo le yi me ke ne woagblɔ mia si womi asi amia wogblɔna be womi nya asi ami ao. Ɖe womi asi ami menye womi nya asi o. Ŋegba aɖeke mele be womi nya asi o. Ke ɖe womi nya delamẽ ŋuti alo womi nya ame fie be wotrɔ afɔ nɔ nya balime ɖeɖe va yi fie nene. Ta gɔmeɖeɖe ŋkeke mita gblɔ be womi nya de le amie ŋuti, wode xa ɖe ŋuti dzadza kokoko wolé. Ta vovototo ye yi ke le asi miemie ame alo nane kple asi minyaminya dome ye nye ke. Míatrɔ asi le mía dometɔ ɖe ŋu be matsrɔ̃, mabu o elabe ne ebu la, ke míwo ŋutɔ hã míebui nye ma.